Апостол Иаковы фыстӕг Фыццаг сӕр Иаковӕй, Хуыцауы ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийы цагъарӕй. Ӕцӕгӕлон адӕмты хсӕн цы дыууадӕс мыггаджы ныххӕлиу, уыдонмӕ. Фӕрнджын ут! Алы фӕлварӕнты куы бахаут ме фсымӕртӕ, уӕд ӕй уӕхицӕн нымайут стыр амондыл. Уымӕн ӕмӕ уӕ уырнындзинад фӕлварӕнты куы бахауы, уӕд фӕразон кӕй свӕййут, уый сымахӕн зынгонд у. Фӕразондзинад та сымах хъуамӕ ркӕна, алцӕмӕйдӕр бынтон нывыл куыд уат, ӕппындӕр уым аипп куыд нӕ уа, уымӕ. Фӕлӕ уӕ кӕд искӕмӕ не зонд фаг не ххӕссы, Уӕд алкӕмӕн дӕр рӕдауӕй ӕмӕ науайдзӕфӕйдӕттӕ Хуыцауӕй ракурӕд ӕмӕ йын ратдзӕн, ӕрмӕст курӕд кӕй райсдзӕн ууыл ӕууӕндгӕйӕ ӕмӕ бынтон ӕнӕдӕзӕрдыгӕй. Уымӕн ӕмӕ дызӕрдыггӕнӕг у, дымгӕ кӕй сисы мӕ кӕмӕй фӕхъаз, уыцы денджызон уылӕнау. Ахӕм адӕймаг Хицауӕй исты райсыны йӕ зӕрдӕ ма дарӕд, йӕ зонд дыууӕрдӕм хӕцы, ӕмӕ цыдӕриддӕр ма араза, фаг ныфс сӕм нӕ разыны. Гӕвзыкк ӕфсымӕр ӕппӕлӕд хъӕздыг кӕй у, уымӕй. Хъӕздыг та ӕппӕлӕд йӕ гӕвзыккӕй, уымӕн ӕмӕ ӕрбацыдӕр уыдзӕни быдираг дидинӕгау. Ӕскӕсы хур. Йӕ тӕвдӕй бахус вӕййы мырызгъӕлы дидинӕг. Йӕ рӕсугъддзинад ӕрбайсӕфы. Афтӕ хъӕздыгдӕр, йӕ хъуыддӕгтӕ аразгӕ-аразын фӕтары уыдзӕн. Тӕхудиаг у фӕлварӕнӕн фӕразон адӕймаг. Уымӕн ӕмӕ фӕлвӕрд куы уа, Уӕд райсдзӕни чи йӕ уарзы, уыдонӕн Хуыцау зӕрдӕ цӕмӕй бавӕрдта, уыцы хӕрзиуӕг — мыггагмӕйы цард. Фӕлварӕнты чи бахауа, уый ма дзурӕд Хуыцаумӕ къахы. Хуыцауӕн фыдӕхӕй ракъахӕн нӕй, стӕй йӕхӕдӕг дӕр никӕй къахы. Фӕлӕ алкӕйдӕр ракъахы йӕхи монц, ысцыбӕлӕй кӕны ӕмӕ бахауы йӕ къӕппӕджы. Бон сауадзы йӕ уидӕгтӕ ӕмӕ дзы рацӕуы тӕригъӕд. Тӕригъӕд та расайы мӕлӕт. Ма афӕдзӕгъӕлут мӕ уарзон ӕфсымӕртӕ! Хорзӕй цыдӕриддӕр ис, уый дӕр ма алы хорзӕхтӕ ӕрцӕуынц уӕлӕрвтӕй, иудадзыг иухуызон чи у ӕмӕ аууоны фӕд кӕуыл нӕ зыны, уымӕй, рухсы фыдӕй. Йӕ фӕндонмӕ гӕсгӕ нын радта ног цард. Ӕцӕгады ныхасы руаджы нӕ скодта йӕ хъӕбултӕ. Кӕй сфӕлдыста, уыдонӕй мах хоры сӕрау рахицӕн кодта йӕхицӕн. Зонут мӕ уарзон ӕфсымӕртӕ, алы адӕймаг дӕр рӕвдз уӕд байхъусынмӕ. Рагацау бауилӕд йӕ ныхас, сонт мӕсты гӕр ма уӕд, Уомӕн ӕма ма сты адӕймаджи бон нӕу Хуцауӕн фӕндон цы у, уой саразын. Уомӕ гӕсгӕ ниууадзут алы чъиззими, алы фидӕх, ӕвӕлмасӕй кӕсут Хуцауы Ныхасы коммӕ. Уыцы ныхас байтыдӕуд уӕ зӕрдӕты ӕмӕ йӕ бон у уӕ фервӕзын кӕнын. Ӕххӕстӕй кӕнут ӕмӕ ма ут, ӕрмӕст ӕм байхъусынӕй дарддӕр чи ницы аразы ӕмӕ уымӕй йӕхӕдӕг йӕхи чи сайы, ахӕмтӕ. Уымӕн ӕмӕ нӕ хӕс чи хъусы, фӕлӕ йӕ чи не ххӕст кӕны, уый у кӕсӕны йӕхимӕ чи кӕсы, уыцы адӕймаджы хуызӕн. Федта йӕхи, иуварс ацыд ӕмӕ дзы уайтӕккӕ ферох цы хуызӕн у, уый. Фӕлӕ ахӕм нӕу, сӕрибардӕттӕг ӕнаиппӕгъдау чи иртасы ӕмӕ йыл чи хӕцы уыцы адӕймаг. Цы хъусы, уый дзы нӕ ферох вӕййы, фӕлӕ йӕ ххӕст кӕны. Ахӕм адӕймаг тӕхудиаг уыдзӕн йӕ алы хъуыддаджы дӕр. Кӕд исчи йӕхи уырнӕгыл нымайы, йе взагыл та йӕ бар нӕ цӕуы, уӕд йӕхӕдӕг йӕхи сайы, ӕмӕ йӕ уырнындзинад тутт у. Сидзӕрты, идӕдзты сӕ зынты барӕвдауын, а дунейы чъизитӕй хи бахизын, уый у Фыдхуыцауы раз сыгъдӕг ӕмӕ нӕ фауырнындзинад.